پرانی جے ونڑ تلے کھڑے ہیں تھے میں دا ٹھڈی ٹھڈی چھاں ہے تے گرمی دی شدت ویسے وی ور زیادہ ہے دیدے پیا وینا فیل وی تانوں سورج توں تھیندا پیا ہوسی کیونکہ باہر روشنی دھے ڈھیر ساری ہے تے میں جتھاں کھڑا نا اتھاں چھاں ہے چھاں دی وجہ توں کر کے میرا چہرہ کلیئر کینا آندا پیا ہوسی چلو کوئی گال نہیں اللہ بہتری کرے سی تھوڑی لوکیشن چینج کرے سوں تے ماحول تھوڑا جہا ولا وی آئی پی تھی سی پرلی سائیڈ دے گرین پیلی کل پیلی نیلی نیلی کلر دی لاری آئی ہوئی ہے چوک دے کیتے شادی ہے شادی دا فنکشن ہے نا اتھاں ول سواری نو لے ویسن تے باقی ماشاء اللہ آپاں کر گھدے ولاگ اج دا شروع کافی دناں توں بعد آپنے سرائیکی کلچر دیاں تانوں ثقافتاں دکھیندے پئے آں پیاریاں پیاریاں تے وݨ ساݙا ماشاء اللہ ݙیکھو کتنا پراݨا ہے ایکوں سپورٹاں لا کے اساں کور کیتا ہوئے تے اللہ پاک دی نعمت دے صدقے کھڑے تھیا۔ ایکوں جتنا وی کٹوا لو اے اتنا وی ودھن کار تھی ویندے ہیں لیکن کوئی گال نہیں اللہ پاک بہتریاں کرے سی ولاگ اس اپنا شروع کر گئے تے ماشاءاللہ سرائیکی کلچر دیاں ثقافتاں تے اپنی پیاریاں پیاریاں اور مزیدار ولاگ سرائیکی اور ولاگ کرے سو شروع تھاؤں آج تے اینڈ پتہ نہیں من کی تھاں تھی سی ماپتاں بھراں السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے تو سارے یار دوست احباب تندرست ہوسن اور فٹ فاٹ ہوسن اج دا ماشاءاللہ اساں سرائیکی ولاگ اساں اپنا کیتے شروع پرانے ججال دے تلو ون دے تلو اے ہے کیونکہ ساکو امید ہے کہ اے درخت ساکو وائرل کرے سی ایک دن وائرل ہو بنے تے اللہ پاک دے حکم نال کامیابیاں ساڑیاں حاصل تھی سن چوک دے آمد و رفت فل جاری ہے تے ماشاء اللہ شہزاد بھائی وی ڈرنک کارنر اپنا کھول کے اوکے ہن تے باقی تساں راونا ساڑے نال نال ہے سپورٹ کرنی ہے ویڈیو واچ کرنی ہے جتنی سنگت ساتھ ساڑے چینل تے نوی نوی آئی ہے انہاں دے کو ساڑی ریکویسٹ ہے ہو سی پسینہ ڈیدے پے ونا چہرے تے آگئے کیونکہ گرمی دی شدت وی ورز زیادہ ہے گرمی ویندے ویندے ولا واپسی گرمی آگئی چلو کوئی گال نہیں اللہ وارث ہے تے جتنی وی سنگت ساتھ ساڈے چینل تے نویں نویں آئی ساڈا چینل کریسو جلدی جلدی سبسکرائب خوبصورت جے ویلیج لائف دی پیاری جئی آواز سرائیکی اور جتنے وی سرائیکی وسیب والے ساڈی ویڈیو ڈیدھے رہنن انہاں دے اگوں خاص ساڈی ریکویسٹ ہوندی ساڈا چینل سبسکرائب کرنا تہاڈا حق بندا ہے اوکے فیس بک پیج تے ویڈیو پہنچدی پے تاکو وی فالو کریسو محبتاں کریسو سپیشل پرسن بھرا کو سپورٹ کریسو اور محبتاں ونڈیسو اے چھوٹا جا بال آندا پے روڈ تے فل مست تھی آندے تے بھانویں دا پچھوں کوئی موٹر سائیکل آلا چا مارے نواں کام تھی ونجے۔ اللہ پاک ہیکوں ایں دے ایمان تے ونجنڑ ڈیتو پہلے اوراں تھی کیٹو اورے تھی کیٹو سائیڈ تے تے باقی ماشاءاللہ سنگت راہ سوں نال نال ویڈیو سکپ نہ کرے۔ چل کے تہانوں مزید اگاں بئے پیارے جئے ماحول ڈیکھیسوں خوبصورت جئے سرائیکی دے سرائیکی ثقافتیں تے اپنیاں پیاریاں پیاریاں۔ ہر سائیڈ دے آمد و رفت دا حال سنسان ایریا ہے۔ سنسان توں علاوہ بیا بیور کجھ وی نی آکھ سکدے۔ چلو اللہ پاک نعمتاں کرے اللہ پاک بہتریاں کرے راسو نال نال وڈیو سکپ کینی کرنی ویڈیو واچ کرنا نہ بھلے کر رو خاص طور تے باقی چل کے تن وگاں ماحول ڈکھے سو اپنا پیارا سرائیکی دا اور وی آئی پی انجوائمنٹ اور خوبصورت جی ہاں۔ ویلکم بیک ویور ہک کپ چائے تے آئے ہائے ہائے ہائے۔ چاہ پیندے وے تاں آؤ ست بسم اللہ ناں تاں ول تھوڑا بھرا کلا کلا پیسی تے باقی ماشاءاللہ ریور چوک دے ایندے تے کھوکھے تے اپاں رونقاں لائی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں ولاگ وی اپنا بنیندے پے ہیں انجوائمنٹ وی کریندے پے ہیں خوبصورت جے پیارے پیارے ثقافتاں وی دکھیندے بیٹھے ہیں تے باقی باہر دی رونق تاں اوویں برحال جویں سنسان ہے اوویں ہے بھائی تے اللہ پاک بہتریاں کرے آسانیاں کرے او سامنے ایک ٹریکٹر ٹرالی والا دبی ودے وچ کچرے دے وچ او پتہ نی خیر اے کیا مسئلہ اے۔ گھن کے چلا گئے باہر۔ تے باقی کھانا کھاون توں بعد چائے آئی اے ویور چائے پیندے پئے ہیں تے مزید تساں محبتاں کریسو اپنے نال ساڈے نال رہسو ویڈیو سکپ نی کرنی تہاڈا بھرا اپنا سپیشل پرسن سلیم کھوکھے آلا۔ ویڈیو واچ کرنا بھولنا نی بلکل وی ذرک دی وی کوتاہی نی کرنی کیونکہ تہاڈے بھرا نو واچ ٹائم دی خاص ضرورت ہے ٹھیک ہے ویور تے باقی نال راسو ماحول تن دکھیسو پیارا جا خوبصورت جا تھوڑی دیر تو بعد کیونکہ موسم گرم ہے حالی شدید پنجاب والے خیر نال ویندے پین چھٹی کر کے اپنے گھر تے موسم بھی تھوڑا ٹھنڈا تھی ویسی اتنی دیر جیسا چائے بھی پی لیسو تے چل کے تن وال دکھینے ماحول باہر دا ٹھیک ہے ویور ویلکم بیک ویور ویور ماشاءاللہ گول گپے والا آیا ہوا ہے ساڑے کول تے او گیا ہے نماز تے تے گول گپے کرنے نا اپاں سیل تے اپاں آپ کھاونے بھی ہیں ٹھیک ہے ویور تے راسو نال نال تانوں چل کے گا ماحول گول گپے دا بھی دکھینے ہیں اور کھاندے بھی ہیں تانوں کھویندے بھی ہیں دکھیندے بھی ہیں لو ویور ماشاءاللہ اپاں پہنچ ہیں گول گپے والی ریڈی دے تساں کھاونے تو والا آؤ ساتھ بسم اللہ نا تو والا تھوڑا بھرا کھا دی کلا کلا یہ تو پہلے اسا اپنے پانی نال ہاتھ واش کرے سوں

دیکھا میں کو تو نہ دکھانا نہیں پر میں کو پہلے جان دینا اچھا تے باقی حاج صاحب آؤ گول گپے تے باقی ویور آپ ماشاءاللہ گول گپے علی تون چار ڈے ہونی ہے بڑاون دے بھی کھاون دے بھی میں کو دکھا تے میرا یار بوٹا میرا کیمرہ میں نہیں کریں دا بھی آئی تے میں گول گپے ایک گول گپے علی بھائی دا مثال ہے کھان دے وے داؤ ساتھ بسم اللہ نہیں تا ولا آپ کھاسو کلے کلے

ویور ماشاءاللہ گول گپا بن کے ریڈی ہو گئی ہے چیک کرو پہلے مثالا مسولا پا چھوڑے اساں تے ہن اساں ایکو نا تیار کرنا تھوڑا بیک سائیڈ تے لے ونجو بسم اللہ دی برکت بسم اللہ دی برکت اے میری خواہش ہے گول گپے بنا کے کھاون دی سپیشل اپنے ہتھاں نال تے سنگت اساں ماشاءاللہ بنا لیے تے کپڑا کیڑا ہے کپڑے تے باقی بوٹم ایک گول گپا میرا ایک تیرا جی ہاں۔

ہک ہک بیا تھی ونجے پیسے تیرے کول ہیں اچھا پیسے سارے ڈوہاں کول گیا ہیں
ریڈی اپنے حوالے نہیں یار او نماز تے بیبر او نماز تے گیا تے اساں گول گپے بنا کے یعنی کہ ولاگ بھی اساں پورا کرنا ہے کنٹینٹ بھی اساں اپنا پورا کرنا ہے تے گول گپے بھی اساں بنا کے کھانا گال سیدھی جائیں اساں ماشاءاللہ بنائیں اور کھا دیں مزہ آ گیا تساں ہن اساں ذرا ویڈیو نال سارے جڑے رہو تے اساں نہ او کرے نے ہیں